Куноярбыке Марипха. Лайх аван аван. Чөгөйхе жирим дөхрмеже. Иги бинде вуннымыш жыл. Эбир СССР халық артистки Вера Кузьминична Кузьмина патӗнче хӑнара, тӗл пулура. Олег Цыпленков, Надежда Кириллова, Вера Кузьминична, Атнер Петрович тепӗр пӗлӗмре ҫӳрет. Вера Кузьминична, ҫак уйӑхра эсир шӑп сакӑр вун ҫиччӗ тултартӑр. Хӑвӑра мӗнле туятӑр? Калӑр.
Хама сире лайӑх туятӑп. Сакӑрвун ҫичӗ ҫул тултарн тесе ӗненессе килмессе. Паяна мӗнле лайӑх юр ҫӑвать. Эх, Илтирпе ярнасчӗ тесе ӗмӗтленсе пурнав. Ну, анчах та вот ярнаймас кӑлтӑка пула. Ну, план, плансем пирки каларӑмӑн таҫта каясшӑн эсир, вӗсене каласа хӑварӑр. Питӗре каяс тесе калаҫрӗ халь анчах. Ну, паян акӑ хамӑн питӗх ҫывӑх юлташсем пек калаҫрӑм. Питӗр вӗт Питӗрте. Вара вӗсем мана тӗл пулу пулатех терӗҫ. Ача тӗл пулӑва кӗтсе курнап халь ӗмӗтленсе.
Ну, чи малтан пуҫлатпӑр ӗнтӗ калаҫма ҫакна вӗт. Чи малтан хӑвӑр ҫуралнӑ ҫемье, ял, сирӗн питӗ паллӑ ял, Енӗш Тӑрваш ялӗ Тӑвай районӗнчен. Вот ҫав ҫак сакӑр вун ҫичӗ ҫул хыҫҫӑн пӑхса ӗнтӗ, вот хӑвӑр ҫемьере, хӑвӑр ялӑра вот мӗн калама пулать ҫав, ял пирки, ҫемье пирки, хӑвӑр ӑҫтан тухни пирки. Ну, кашни ҫыллах ӗнтӗ вӑл. мӗн ҫуралнӑ ҫӗршыв, ҫуралнӑ район, ҫуралнӑ хула, ҫуралнӑ ял. Маншӑн вӑл чи ҫывӑх кӗтес, чуна пырса тивекен вырӑн хамӑрӑн ял. Енӗш Нӑрваш ялӗ, Тӑвай районӗ. Паллах ӗнтӗ, пирӗн ял ҫав тери пысӑк. Тепӗр чух вара паллама та ҫук ҫынсене, мана та тен палламаҫҫӗ пуль хальхи ҫамрӑксем, но ӗлӗк чухне пӗр-пӗрне палланӑ. Ну, мӗнле калас, ял пирӗн ним чухлӗ те пӗчӗкленмест. Халь те пысӑк вӑл.
ӳссе пырать. Ӗлӗк-пилӗк чӗркел пулнӑ, сахал пирӗн ял ҫич чӗркел шутланать. Ачампа та вӑлунта темиҫе ял пӗрле пуҫтарнӑ пекех туйӑнать мана. Эпӗ Йӑлӑмкасра ҫуралнӑ. Йӑлӑмкас ҫырма урлӑ ку тӑвай еннелле Йӑлӑмкас теппӗр. Унтан малти кас, вӑта кас, кайри кас, вот ҫавӑн пек ялӗ пысӑк.
Ну, унта паллӑ ҫынсем те нумай тухнӑ ҫапла ведь? Паллӑ ҫынсем, паллах, питӗ нумай. Темле вӑл, мӗнле калас? ҫам пек вырӑн пулнӑ-ши, ҫам пек шӑпа пулнӑ-ши, ытти ялсемпе танлаштарса нимпе те уйрӑлса тӑмасть-ха вӑл. А ҫавах та пирӗн ялтан чи чаплӑ художниксем тухнӑ. Мойсей Спиридонов, Никита Сверчков. Пирӗн ялтанах композитор Максимов, писательсенчен хума ҫеменӗ, пире вӗрентекен профессор пирӗн Дмитрий Данилович Данилов. Вот ҫam пек чаплӑ ҫынсем нумай пулнӑ. Тата унта нумай тӗрлӗ врачсем унта э, патшалӑхра ӗҫлекенсем те нумай унта пин. Ҫӗм пек ялӗ пысӑк та-ха. Ялта унта шкул та пур ведь-ха, пысӑк шкул. Музей пур сирмен Шкул, вӑтам шкул. Вӑтам шкул. Икӗ хутлӑ шкул. Музей пур, музей Родин кӗтес. Музей питӗ лайӑх.
Музее йӗркеленӗ чухне ун чухне пирӗн министр Алексеев Чигирольд Михайлович. Вара пирӗн яла пынӑ та вӑл министерствӑра темле ӗнтӗ упранса укҫу упраннӑ укҫа пулнӑ темелле шӑп ҫав вӑхӑтра пынӑ вӑл пирӗн яла. Вара пӑхать те ӗнтӗ ҫав Иван Яковлевич йӗркеленӗ ҫурт ларать. Йывӑҫ ҫурт. Питӗ упранса юлнӑ вӑл, питӗ лайӑх вӑл. Вара айтӑр ҫакӑнтан музей тӑватпӑр тет. Хӑвӑрт кӑна хӑвӑрт кӑна укҫине куҫарса, хӑвӑрт кӑна чи малтан мӗнне тӑррине витрӗҫ. Мӗн шыван китӗр тесе и кайран шалти ӗҫсем пуҫланса кайрӗ. А йывӑҫ ҫутне ҫаплипех хӑварнӑ ӗнтӗ. Мӗн вӑл питӗ хитре ҫурт та. Халь тӗлӗнмелле ман шутпа республикипе чаплӑ музей унта. Тем те пур унта. Унта ӗлӗкхи япаласем, уборта пӗр ҫын пек. Вӑрҫӑра, вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи мӗне ҫынсене сӑнлакан пӳлӗм пур. И класс пур лайӑх. Ман кӗтес пур унта. Ну, паллах ӗнтӗ ҫак чаплӑ ҫынсен картинисем.
художниксем? Мы шесть Спиридоновын картинисем, Шверчковын картинисем. Унта нумай вырӑн йышӑнаҫҫӗ. Илем кӳреҫҫӗ вӑл музее.
Ну, если вот театр енӗпе ялтанах ҫыхӑннӑ теме пулать ӗнтӗ, вот Дмитрий Данилов Дмитрий Данилович Данилович хасем ялтан тухнӑ. Эп ун чухне Дмитрий Данилович камне мӗнне те пӗлмен. Пӗлмен ун чухне. Хӑҫан хай шутласа кӑларсан, вот вӑл мана ҫав пек ҫул тартнӑ. Ҫу кун пек мар, пача кун пек мар. Эп ӑна кайран Мускавра вӗренме пуҫласан, тен пӗлнӗ, Дмитрий Данилович хамӑр яланах тесе. Вӗсем урӑх касра пурӑннӑ ҫапла. Ага, урӑх касра вӑл, вӑл малти касра пурӑннӑ, эп йӑлӑм касра. ялӗ пысӑк, ялӗ пысӑк. Вот ӗнтӗ халь вӗренме кайни пирки ӗнтӗ калаҫса кӗрсе карӑмӑр та ҫав Мускава.
Вӗренме кайни пирки питӗ интересно япала вӑл. Хайхи шартлама сивӗ, хаҫатра вулап пӗлтерӳ. Хай темскер студи, темскерсне ним те білмейн-ха. Ну, паллах, институт, вот ҫавна пӗлетпӗр. Халь вулап тавӑн. вуласа тухрӑм халь Ладынина ҫинчен Гитисра вӗреннӗ иккен. Халь Абдулов ҫинче вулама пуҫларӑм та вӑл та Гитис пӗтернӗ иккен. Эп мухтанатӑп, вот мӗнле ҫынсем тенӗ институтра вӗрен тесе. Ну, чи малтанах вот ҫав хаҫатра пӗлтерӳ курнӑ та ӗнтӗ. Ҫавӑнта театр институтне кайма э, ҫӗнӗрен артистсем суйлаҫҫӗ тесе ҫырнӑ. Шупашкара килмелли экзамен тытма. Халь, хальччен ниҫта тухса ҫӳремен те ӗнтӗ. Кӑҫат тӑхӑннӑ, сивӗтӗ каванчук шартлама сире темскерле пальто тӑхӑнса янӑ. Килтӗмӗр хайхи тепӗр хӗрачапа. Ӗнтӗ ҫын пек музыкальный училищӗре ӗнтӗ вӑл. Эй, кивӗ музыкальный училище. Ҫанта иртет. Александр Ахачанта курать. Пысӑк пӳлӗм, да рояль. Рояль мӗнне те пӗлмӗ-ха. Рояль ларать. Сцена ӗнтӗ, пӗчӗк сцена. Ӑччен пек экзамен тытма пуҫларӑмӑр ӗнтӗ. Мӗн тумаллине те пӗлмест ӗнтӗ. Ну, сӑвӑсем калама ӗнтӗ, паллах ӗнтӗ, уна шкулта вӗреннӗ ҫын пурте пӗлет. Ай, сӑвӑ калама ыйтаҫҫӗ, пӗтрӗ пурнӑҫ. Вӑрмане каш та каш, сулхӑн ҫилӗ ваш та ваш тесе кӑшкӑрса мӗн тӑвап ӗнтӗ. Эсир ун чухне Хусан кӗсӗвине вула.
Вара Ҫук, Константин Ивановӑн тӗрсмар каларӑм. Константин Ивановӑн. Константин Ивановна каланӑ. Хайхи
но ку пулчӗ. Сценинче этюд тума ыйтаҫҫӗ. Мӗскер япала вӑл этюд? Ним те белместпӗр. Хайхи этюдна эпир сана каласа паратпӑр, вот ҫам пек, вӑрманта эс сасартӑк хӑраса ӳкӗн, аташса кайӑн темскер ҫам пек ӗнтӗ. Мана
Ҫав пек ситуацисем вара ӗнтӗ. ҫам пек ӑнлантарса пачӗҫ.
Вот эс пӗччен вӑрманта аташса кайнӑ, мӗн тунӑ ҫам пек. И хайхи Коллег ӗнтӗ хама пӗлнӗ пек темскер хӑтланать. Мӗн тунине те хам та пӗлмест. Ну, юрать, ку иртрӗ. Унтан рояль патне тӑратрӗҫ те мӗн мӗн ӗнтӗ ритм тӗрӗслеҫҫӗ, ритм тӗрӗслеҫҫӗ. Слух, слух, слух музыкальный.
Ай, ӑна тӗрсе хитмен турӑм-ха. Теперь мӗн Выляса, выляҫҫӗ мӗнпе? Эльпе выляҫҫӗ ӗнтӗ, темсен отто. Ӑна каллех мӗн турӑм-ха? Юрласа пытӑр.
Слух пур терӗҫ-ха. Ну, юрать. Вот ҫан пек Ҫантать ӑна экзамен теме те ҫук. Экзамен тесен ман темскерле урӑхла мӗн, а кунта ача вӑййи пекӗн темскер. Кунта мындӑсӑ бар, кунта мындӑсӑ бар. Ну юрать, пӗр кун пурӑнтӑмӑр та И ҫында ҫапла хут ҫакӑн хут ҫырса ҫапнӑ алӑк ҫине алӑк ҫине хушаматсене пӑхап ӗнтӗ. Унта ачасем думаеччӗ экзам тытакансем. Хушаматсене ҫапла шырап пар. Ман юлташ хӗрачан ҫук. Хушамачӗ. Кулянса карӑм. Кайман пур. Пӗтрӗ пурнӑҫ, пӗччен мӗнле каймалла-ха теп кунта теп, ниҫта та тухса курман ҫыннӑн. Вӗсем пӗр ялан пулни? Ага, пӗр ялтан.
Ну вара ҫам пек каларӗҫ, киле кайӑр теҫҫӗ, сире яратпӑр, вызов яратпӑр теҫҫӗ ӗнтӗ. И вот вара вызов ячӗҫ. Канашра лартӑмӑр поезд ҫине. Ҫав тери сивӗ каллех. Кӑҫат тӑхӑннӑ. И ҫавӑн пек Мускава ҫитрӗмӗр. Мускава ҫитрӗмӗр те апа шки ҫап ҫутӑ кӑнтӑрлахи пек. Тӗлӗнсе кайнипе веҫ анраса кайнӑ. Общежитине ҫитрӗмӗр, общежитине кӗртсе ячӗҫ пире Трифоновкӑра пурӑнатпӑр ун чухне. Халь Абдулова выляп, вылап та, вӑл та Трифоновкӑра пурӑннӑ. Эп те Трифоновка пилӗк ҫул пурӑннӑ тет. Э, те эпир пурнӑҫӗтех пурнӑҫ-ке. Вот вӑрҫӑ самантне лекни мӗнле вот вӗренме кӗнӗ? Вот вӑрҫӑ самантне.
Вӑрҫӑ самант. Питӗ мӗн, паллах, Мускавра ҫав тери хӑрушӑ кунсем пуҫланчӗҫ. Ҫав октябрь чухне. Пӗтӗм ӗнтӗ халӑх унталла чупать, кунталла чупать. Вокзалсенче пӗтӗм халӑх. Халӗ пире те куҫараҫҫӗ. Пире ӑҫта илсе каҫҫӗ? Мӗн ним те паллӑ мар эвакуаци пуҫланнӑ. Вара Пире, мӗн, товарный вагонсене лартрӗҫ те студентсене ӗнтӗ. Мӗн, Нижний Новгород Горький тепӗрин чухне Горькийне кайрӑмӑр ҫав товарный вагонпа. Кайран вара таҫта Энгельсе каймалла теҫҫӗ. Хай пин чӑвашсем ӑҫта Энгельсе каймалла, мӗн тумалла? Вара пин мӗн ӗнтӗ Дмитрий Донецкалар сире Шупашкара илсе тесе. Хорошо, Шупашкара килтӗмӗр вӑрҫӑнче, чӑн пек. Кайран ҫӗнӗрен пухнӑ вӑл, ҫӗнӗрен. Вара пурӑнтӑмӑр ҫапла. вара каллех ӗнтӗ саланса кайнӑ арҫынсене пурне те мӗн илсе кайнӑ фронта илсе кайнӑ эпир хӗр ачасем ҫеҫ ҫулнӑ ну Дмитрий Данилович салатса ярас мар тесе студине каллех ҫam пек пуҫтарма тытӑнчӗ пире Шупашкара килтӗмӗр Эп, эп ӗнтӗ хам яла кайнӑ. Шупашкара килтӗмӗр те пӗрерӗн, пӗрерӗн ҫам пек пуҫтарса тата тепӗр кемҫе арҫын ача илсе вӗренме Степанова илнӗ, Терентьева илнӗ ун чухне. Ҫав ӗнтӗ ҫӗнӗрен студи. Родионова та, Родионова та илнӗ? Родионов ун чух кайран илнӗ. Кайран илнӗ. Ҫанта савӑнсан кайтӑр тесе. Чӑн пек вара Шупашкарта вӗренкелерӗмӗр темелле. Ну, темскер вӗрентӗннӗ паллах. Ну, ӗнтӗ Мускаври пек мар ӗнтӗ кунта. Ну, педагогсем ҫук. Педагогсем ним туда не чхой